Sou, de ganz schéine gudde Mëtteg vu menger Säit aus, awer och vum Paulette Lenert senger Säit aus. Mir hunn Iech de Mëtteg invitéiert, fir nach eng Kéier op déi, jo, d'Ëmsetzung vun deem Stufemodell, dee mer viru véier Woche presentéiert haten, deen ugelaf ass viru elo bal dann zwou Wochen, wou d'Schoul Ugaangen ass, op d'Ëmsetzung nach eng Kéier kënnen anzegoen, och op déi eng oder déi aner Ongereimtheet, déi festgestallt gouf. An ech si frou, datt mer haut kënne soen, datt déi Ongereimtheeten do gekläert sinn, datt mer kloer Regeln hunn, datt mer kloer Prozeduren hunn, datt mer och kloer Regeln hunn, wéini een a Quarantän kënn, firwat an wéini a wéini een och net vläit a Quarantän muss goen. D'Regierung huet am Laf vun dëser Woch och nach eng Kéier dee Stufemodell confirméiert, dee mer definéiert hunn, fir jo eiser Ambitioun gerecht ze ginn, op där enger Säit minimal Chancen fir dem Virus an der Schoul ze loossen, an op där anerer Säit awer maximal Bildungschancë fir déi Jonk kënnen ze garantéieren, e Stufemodell, dee jo baséiert op der Erfahrung vun deene Woche virun der Summervakanz, wou mer jo schrëttweis zeréck an d'Schoul komm sinn, deen awer och baséiert op deem Rapport d'analyse, dee mer iwwert de Summer gemaach hunn, eben iwwert de Covid bei deene Jonken an an de Bildungsstrukturen. an deen awer och diskutéiert gouf mat den Enseignersvertrieder, den Elterevertrieder, de Schülervertrieder an eigentlech do och vum Prinzip hir ganz staark mat gedroe gouf. Dee Rapport d'analyse, deen am Summer gemaach gouf, deen huet eis sou eng Rei vu Conclusioune mat op de Wee ginn. Eng ass ganz kloer, datt wa mer eis un d'Mesures sanitären halen an der Schoul, datt mer dann och de Virus kënne wäitestgehend ënner Kontroll halen, datt wann Jonker infizéiert sinn, d'Chance, datt se eben an tusch aneschters wéi an der Schoul infizéiert goufen, awer ganz grouss ass. Jo, mir hu positiv Kanner a Jonker, mee se sinn éischter dobaussen, ausserhalb vun der Schoul, an der Famill oder op aner Plazen infizéiert ginn. Jo, et kann natierlech och emol zu Infektiounen an der Schoul kommen, dat ass kloer, dat ass net auszeschléissen, mee et ass net dat den Haaptschema, dee bei der Analys vun deene Chifferen do entdeckt gouf. Duerfir hu mer jo och an deem Stufemodell dräi verschidden Zenarien ënnerscheet, nach eng Kéier, fir dem Virus keng Chance ze ginn, mee der Bildung awer Chance ze ginn, hu mer jo och een Zenario definéiert, wou mer gesot hunn, do ass eng Quarantän, wéi mer se soss kennen, eigentlech net an deem Mooss noutwendeg. An dat ass deen Zenario, wou een een isoléierte Fall huet, wou een also Schüler, Jonken an der Grondschoul, am Lycée, detektéiert, deen a senger Klass, a sengem Grupp deen eenzegen ass, deen de Virus an sech dréit, deen also positiv detektéiert gouf, dann, hu mer gesot, hu mer éischter d'Convictioun, datt dat vu bausse komm ass, datt en sech anzwusch aneschters ugestach huet, an da brauche mer eben net direkt esou staark an de Fonctionnement vun der Schoul a virun allem an d'Kontinuitéit vum Bildungsoflaf kënnen anzeschneiden, wéi dat soss de Fall wär. An duerfir géif dann keng Quarantän gemaach ginn. A mir hunn hei och elo nach eng Kéier confirméiert, datt och keng partiell Quarantän géif gemaach ginn, ewéi dat mëttlerweil jo genannt gouf, awer datt, natierlech de Schüler isoléiert gëtt doheem, kee Kontakt méi mat engem aneren huet, an datt dee Grupp an der Schoul, an der Klass oder mat anere Schüler, wou een zesumme war, datt déi och isoléiert ginn innerhalb vun der Schoul, datt déi d'Mask mussen unhalen, och während dem Unterrecht, datt se zum Beispill net an d'Kantin ginn. datten se awer och zum Beispill net hire Sport am Sportsall maachen, mee en Alternativprogramm dee Moment maachen, dat sinn déi Mesuren, déi dann gräifen, fir eben ze evitéieren, datt, wann awer nach de Virus do present wär, datt en op anerer géifen iwwergoen. An entretemps gëtt dann selbstverständlech jiddereen an deem Grupp och getest. beim sechsten Dag d'selwecht eben wéi bei enger Quarantän, an dann, wa se alleguerten negativ getest sinn, dann komme mer erëm zeréck an den normalen Zeenario an d'Schoul geet einfach virun, wéi et virdrun war. Dat ass deen éischten Zeenario hei. Dat ass en heefegen Zeenario. Dat ass deen heefegsten Zeenario, wou mer eben keng Indikatioun hunn, datt et zu Iwwerdrounge vum Virus, zu Infektiounen an der Schoul komm ass. Den zweeten Zeenario, dat ass dann deen, wou een e puer Fäll regroupéiert an enger Klass huet oder déi zesummenhänken an enger Schoul oder an enger anerer Bildungsstruktur, wéi de Betreiungsstrukturen, de Crèchen oder de Maison-relaisen. An do ass dann natierlech ganz kloer, datt dann awer och eng Quarantän gemaach gëtt. Dat heescht awer och, datt, wann am éischten Zeenario, bei deenen Tester erauskënnt, datt nach en zweeten oder en drëtte positiv derbäi ass, da spréngt een automatesch an den zweeten Zeenario an da kënnt et natierlech zu Quarantänen an d'Infektiounsketten ginn dann och do erëm blockéiert. Infektiounsketten, dat ass jo dann och den drëtten Zeenario, wou mer jo ganz kloer gesinn, datt do wierklech zesummenhängend Infektioune stattfonnt hunn, à l'intérieur vun der Schoul oder vun enger anerer Bildungsstruktur. An do hu mer jo och gesot, datt dann d'Santé an d'Educatioun sech géif ofschwätze fir nei an zousätzlech Mesuren, Mesures sanitaires, géifen ze huelen, fir datt dat an Zukunft dann och net méi géif geschéien. Natierlech och do mat Quarantänen alles gemaach gëtt, fir déi Infektiounsketten esou schnell a esou effikass ewéi méiglech kënnen ze limitéieren. Eng Fro, déi jo an de leschten Deeg och diskutéiert gouf, déi mer och de Moien am Regierungsnot nach eng Kéier gekläert hunn, dat ass déi vum Congé pour raisons familiales. Am Zeenario 1, dat heescht wou keng Quarantän ass, do recommandéiere mer awer och den Elteren an de Schüler, déi sozial Kontakter ausserhalb vun der Schoul esou wäit wéi et dach awer geet anzeschränken. An do stellt sech dann natierlech d'Fro, wann d'Kanner an der Grondschoul sinn, wa se an der Regel an d'Maison relais ginn, solle se dann dohinner goen oder net. Also mir recommandéieren hei ganz kloer, dat eeben net ze maachen. Och d'Veräinsaktivitéite während enger Woch dann awer och do wierklech anzeschränken oder sinn ze loossen. Et ass eng Recommandatioun, et ass eebe keng Quarantän. Mee d'Fro vun der Betreiung vun deene Kanner, déi stellt sech do natierlech. An do huet d'Regierung de Moien decidéiert, de Reglement iwwert de Congé pour raisons familiales nach eng Kéier esou ze änneren, datt eben och an deenen dote Fäll, wou d'Santé dann eng Recommandatioun mécht, fir d'Aktivitéiten anzeschränken, ouni datt eng Obligatioun ass, datt dann och de Congé pour raisons familiales géif gëllen, ausserhalb vun der Schoulzäit selbstverständlech, well d'Schoul geet jo weider, huet eng Kontinuitéit do dranner. Mee wann awer et noutwendeg ass, datt d'Mamm oder de Papp emol doheem bleift, fir dann ausserhalb vun der Schoulzäit op d'Kanner opzepassen, dann ass dat ofgedeckt iwwert de Congé Pour raisons familiales. D'Fro kritt ee jo dacks gestallt, jo, wéi war et dann elo déi leschten Deeg an de Schoulen, zanter dem 15. September, wou dann och déi ëffentlech Schoulen nees hir Rentrée begaangen hunn? Nun, ech kann Iech hei virleefeg Chiffere matdeelen, vun positive Fäll da bei deene Jonken, déi detektéiert goufen, an och eng ka kucken, a wat fir eng Kategorien vun deenen dräi, déi ech elo grad opgezielt hunn, datt se dann do falen. Ech wëll wierklech soen, et sinn nach virleefeg Chifferen. Momentan gëtt haut nach dorunner geschafft a gekuckt an analyséiert. Déi kënne sech natierlech och elo awer nach änneren. An dës Woch ass jo och nach net ganz eriwwer. Et kommen nach Tester eran, An et wäert der sécherlech och nach deen een, deen anere positive Fall do emol dann gemellt ginn. Fir déi ëffentlech Schoulen ass et esou, datt mer an der Grondschoul 60 Fäll haten am Zeenario 1, dat heescht, wou ee wierklech ka soen, dat war en isoléierte Fall, an dräi Fäll am Zeenario 2, wou et also dann regruppéiert Fäll ginn ass an enger Schoul oder an enger An enger Klass am Lycée war et esou, datt een 31 Fäll am Zeenario eent hat, also erëm eng Kéier isoléiert positiv Jonker queesch uechtert all eis Lycéeën. An an zwee Fäll war et esou, datt se dann awer mateneen zesummenhungen an datt et Schüler aus enger Klass waren. Am Privé, also an de Privatschoulen, do ass et esou, datt mer an der Grondschoul 13 Fäll haten aus dem Zeenario eent, an datt mer an dem Lycée véier Fäll haten, an dat ass wahrscheinlech en Zeenario 3, dat heescht, wou et wierklech eng méi grouss Infektiounsketten ginn huet vun e puer Fäll, eben hei véier, déi wierklech mateneen zesummenhänken, wou dat och ganz kloer schéngt dokumentéiert ze ginn a wou dann den Zeenario. 3 gëllt, dat heescht genau Analyse ze maachen, heescht awer och eventuell dann zousätzlech Mesure fir déi Schoul do ze imposéieren. Dat ass also, wéi gesot, déi Fäll, déi detektéiert goufen tëschent dem 15. September an eben haut, also dem 25. September. Insgesamt sinn dat der 113, wann ech dat elo vergläichen, Mat de Chiffere vu positive Fäll, déi an deenen zwou Woche virun der Ouverture vun de Schoulen detektéiert goufen, woubäi een do jo muss wëssen, datt mer ganz intensiv getest hunn, well mer hat jo all Schüler invitéiert, sech testen ze loossen, do ass et net, datt mer se elo pro Ordre d'Enseignement hunn oder tëscht Privatschoulen an ëffentlech Schoulen kënnen ënnerdeelen. Et ass esou, datt mer einfach d'Alterskategorien gekuckt hunn, an tëschent 3 an 20 Joer waren et insgesamt tëschent dem éischte September an dem 15. September 139 Fäll. Dat weist och nach eng Kéier, datt mer plus ou moins an deene selwechte Barragë momentan sinn, virun der Ëffnung vun der Schoul an awer och elo bal zwou Wochen no der Ëffnung vun der Schoul, datt de Virus eebe present ass. am Land, an der Gesellschaft, an de Familljen an domadder natierlech och bei deene Jonken an domadder natierlech och en Impakt huet op de Fonctionnement vun der Schoul. Nun, ech sinn, wéi gesot, frou, datt mer Klorheet hunn iwwert d'Prozeduren, Klorheet iwwert d'Ofleef, Klorheet eben och, wéini et zu enger Quarantän kënnt a wéini et net zu enger Quarantän kënnt. Ech denken, datt dat wichteg ass. Ech denken, datt et wichteg ass, datt. D'Schüler, d'Famillen, d'Elteren, d'Enseignants virun allem, awer och an de Schoule wëssen, jo, jee nodeem wéi ech mech do verhalen, huet dat en Impakt net nëmmen op de Risiko infizéiert ze ginn, mee awer och op de Risiko vläicht herno vun enger Quarantän dann betraff ze sinn. An do ass et awer dann nach eng Kéier ganz kloer den Appell vu menger Säit aus, ech mengen d'Paulette Lenert regroupéiert dat gradesou gutt ewéi ech, nämlech datt ee sech un déi Mesurë soll halen, déi mer an der Schoul generell dann imposéiert hunn, datt mer net absolut kënnen d'Warnung ginn a soen, datt de Virus do net hin an hier geet an datt en net present wär, mä datt, wa mer eis un d'Mesuren halen, datt mer en dann ënner Kontroll kënnen halen an datt mer dann och den Impakt op den Oflaf vun der Schoul, an dee jo awer, an dat ass och an de leschten Deeg diskutéiert ginn, am Fall vu Quarantänen en Impakt op net nëmmen den Oflaf. vun der Schoul, mee och op den Oflaf vum Privatliewen vun de Kanner, vun den Enseignanten, vun den Educateuren huet, datt mer dat kënnen alles ënner Kontroll halen a limitéieren. Duerfir wëll ech hei wierklech nach eng Kéier soen, datt, jo, d'Schoulen, déi, datt een an der Schoul de Masque soll unhalen, bis eeben een am Unterrecht um Stull sëtzt an den Unterrecht ufänkt, datt et Schoule gëtt, Lycéeën gëtt, déi doriwwer erausginn an dat decidéiert hunn, datt och während dem un d'Dréchmasszuel ugehale ginn, an datt een dann och dat soll maachen, datt een eben och soll kucken, eng Distanz ze halen tëschent de Schüler an den Enseignanten, och virun allem dee Moment, wou een sech awer emol eng Kéier méi no kënnt, dann erëm de Mask soll undinn, well all Schüler geet emol eng Kéier bei den Enseignant op d'Pult, all Enseignant geet emol eng Kéier bei de Schüler an d'Bänk, mee datt een dann soll drun denken, säi Mask wierklech unzedinn. Dat sinn alles déi Jo, déi kleng Gesten, déi herno kënne mat entscheeden, ob et eng Quarantän dann awer gëtt am Zeenario zwee oder ob et keng Quarantän gëtt, och d'ailleurs am Zeenario eent, wann ee sech net un d'Reegele gehalen huet. Och nach eng Kéier e waarmen Appell, an ech hu lo hei nëmmen dräi vun de Mesuren nach eng Kéier erausgezunn, fir wierklech ze weisen, datt déi och besonnesch wichteg sinn, mä se sinn alleguerte wichteg, De waarmen Appell fir an de Vestiäre vun den Turnsäll a vun de Schwämmen de Mask wierklech unzehalen, de Mundschutz wierklech unzehalen, bis een dann quasi ufänkt Sport ze maachen. Alles dat huet wéi gesot en Impakt dorobber, op eis Gesondheet, op d'Verbreedung vum Virus an awer och dono, wann et zu Quarantäne kënnt, a wat fir engem Mooss datt se dann wien a wéi intensiv betreffen. Pol hat d'Wonschschrift. Jo, well et ass scho ganz villes gesot. Ech géif gären domadder ufänken, dass wa mer duerch déi Kris hei wëlle kommen a glimpflech derduerch kommen, dann ass dee kollektiven Effort fortwährend gefuerdert vun eis alleguerten. Et si kleng Gesten, déi den Ënnerscheed wäerte maachen. A mat der Rentrée vun der Schoul, zu där mer alleguerte stinn an déi mer wëllen, dofir hu mer dee Stufeplang mat ganz vill Effort a mat ganz vill gebündelter Kompetenz och begleet gehat. Da gëllt et wierklech, dass mer Regeln hunn, éischtens, déi gräifen, an zweetens, déi och kloer verständlech sinn. Dat ass immens wichteg. Dofir hu mer ons och déi Zäit geholl elo déi zwee Deeg, fir dat wierklech nach eng Kéier ganz vu vir bis hannen duerchzespillen. Mir kënnen dat heiten nëmmen duerchstoen, wa mer kloer Regeln hunn, wou jiddweree sech dran erëmfënnt, déi verständlech sinn. Dat ass esou, wéi mer et kënnen erreechen, dass d'Leit déi och respektéieren. Mir sinn zur Konklusioun komm, an déi ass Stand haut absolut net a Fro gestallt, och net mat deene rezenten Zuelen, déi elo komm sinn duerch déi Etüden, déi mer gemat hu wou mer begleet waren duerch d'Fuerschung, dass an der Schoul selwer wierklech e geuerdente Kader ass, wou absolut näischt drop deit, dass do eng schlëmmer Vermehrung vum Virus wär wéi ausserhalb. Au contraire, et ass wierklech kloer, an international Etüde weisen dat och, dass an engem Kader wéi der Schoul, wou et dach awer encadréiert a geregelt ofgeet, Propagatioun, dat heescht d'Verbreedung vum Virus, prinzipiell méi niddreg ass. Dat hu mer gesinn an der Theorie a mir hunn et och an eisen eegenen Zuele gesinn. An deem Sënn sti mer absolut hannert dem Stufeplang. Ech géif dat gären ënnersträichen, dass an där éischter Phas, dat heescht an der Hypothees, wou mer an enger Klass wierklech just een éischte Fall hunn, alles esou normal wéi méiglech wëlle fonctionnéiere loossen. Dat ass wierklech d'Zilsetzung dovunner. An trotzdeem dat Ganzt awer dann esou begleeden, dass mer ganz preventiv bleiwen. Wat heescht dat? Mir wëllen an där dote Situatioun net einfach maachen, wéi wa guer näischt wär, dat heescht keng Quarantän a mir wëllen näischt wësse vun deem, wat an der Klass geschitt. Nee, mir behandelen d'Klass genau, wéi wa se a Quarantän wär, awer just an deem Sënn, dass mer deen Test maachen nom sechsten Dag. Dat heescht, déi Leit wäerten Kontaktéiert ginn. Mir wäerten och deenen aneren Kanner déi Ordonnance schécken, fir dass se um sechsten Dag wierklech hiren Test maachen, well mer déi Situatioun ganz enk wëlle surveilléieren. Dat heescht, mir sinn an engem Fall, wou mer eng Klass am A behalen, a selbstverständlech, soubal en zweete Fall kënnt, klappt dat Ganzt eriwwer an déi zweet Phas, wou dann eben eng Quarantän wäert kommen. Bei engem Fall mécht dat kee Sënn, dat ass disproportionéiert an do kann ee sech wierklech d'Fro stellen, wéi ee virgeet. Do, wou mer eis Suerge gemat hunn, an dat ass och do, wou déi Ordonnanzen hikomm si mat den Autorités de sortie, dat ass, jo, wat bedeit dat elo, wéi leeë mer eis un ronderëm d'Schoul? Fir d'Schoul hu mer e kloert Verständnis. Mir soen, mir wëllen déi Phas eent, wou d'Kanner wierklech sollen an d'Schoul goen. Wat ass mat ronderëm? An do si mer effektiv eens ginn. Mir hunn dee Wee elo fonnt. An ech mengen, do misst jiddweree sech dran erëmfannen, dass mer wierklech eng Recommandatioun ginn, an där Zäit op eng preventiv Aart a Weis de Leit wierklech un d'Häerz ze leeën, souwuel den Enseignanten, wa se an esou enger Klass sinn, wou dann de Fall war, dass se sech selwer e bësse méi surveilléieren, vläicht net allze vill Kontakter hunn an dass d'Elteren och oppassen an no Méiglechkeet wierklech d'Kontakte vun de Kanner esou geréng wéi méiglech halen. Dat muss net null Kontakt sinn, et soll einfach esou geréng wéi méiglech sinn. Firwat? Ech rappelléieren nach eng Kéier, Wourëms geet et, wa mer dem Virus wëllen nokommen? Bah, dass mer ganz schnell kënnen identifizéieren, mat weem een zesumme war. An enger Klass ass dat ganz einfach, mir kréien e Plang, mir wëssen a kuerzer Zäit, wie war an där Klass, mir kënnen d'Leit kontaktéieren. Ausserhalb vun der Schoul ass dat méi schwiereg, dofir do ass erëm en Effort wierklech gefuert an do si mer ganz frou, wann d'Leit da wierklech während esou enger Zäit, wou ee weess, dass e Fall an enger Klass war, wierklech oppassen, e bësse méi lues trëppelen, evitéiere wierklech do ze si wou vill aner Leit sinn. fir dass, falls géif en zweete Fall opfallen, dass mer och do erëm eng Kéier ganz genau a schnell kënnen an einfach kënnen tracen an dann déi Saach nees ganz einfach an de Grëff kréien. Mir hu gesinn, dass mer dat kënnen. Dat hu mer elo schonn zweemol gesinn, wou Zuelen ugezunn sinn. Wa mer schnell si mat eisem Tracing hannendrun, da kënne mer ganz schnell esou Situatiounen andämmen a verhënneren, dass et wierklech zu vill Fäll op enger nämmlechter Plaz kënnt. déi néideg Confiance fir dat ze maachen. An ech sinn och ganz frou, datt mer de Moien deen Accord fonnt hunn, fir wierklech dann och den Elteren d'Méiglechkeet ze ginn, an esou enger Situatioun wierklech dann och bei hire Kanner ze sinn. Et ass net jiddwereen, deen d'Méiglechkeet huet, seng Kanner ausserhalb vun der Schoul esou ze begleeden, datt se vläicht hir Kontakter e bësselchen eroffueren. A wann Elteren an esou engem Fall sinn, da solle se och d'Recht hunn, fir déi Zäit dann effektiv e Congé unzefroen an sech dann drëms ze këmmeren an dat ze begleeden. Voilà, dat ass et vun eiser Säit. Wéi gesot, ronderëm déi Klass si mir present. Mir hunn en, schaffe mer och zesummen, mir sinn och zesummen an der Inspection sanitaire mat Leit aus der Educatioun. Dat geet ganz gutt an och ganz schnell. D'Leit wäerte kontaktéiert ginn. Si kréien dann eng Recommandatioun vun der Direktioun an deem Fall, wou gesot gëtt, Voilà, Dir sidd am Fall wou een positiven an der Klass woar. Hei sinn d'Verhalensregelen an wann ech gelift hei ass och eng Voucher fir iech dann deementspriechend testen ze loossen sou wéi mer dat an all Quarantän kennen mam Ënnerscheed dass hei keng formell Quarantän eben ass.